E, üçüýz şam ýaly gyz beýtmezler-de, zorlamazlar-da. E, gyz bilen zorlamazlar-da, üçüýz şam ýaly. Näme üçin beýtdiň ony? Sen fikirem bolmasana, aýtsana bu.
Men gyz zorlapdyrmy? Oňa sen gyz zorlapdyň. Näme sen däl şam bolýaň?
Ýok, men gyz zorla gidipdirmi?

Sen etdiň şony. Ýok bolduň. Boýnuň almagam bir erkeklik diýýär ha. Ýok.
Alo, diňleýäm aşyk.
Şu Änewdäki jaý biri satyn almana barýa, şony görkez. Özem klient bilen normalny gürleş. Kliendiň göwnüne degäýseň, menem seňkä degerin. Göwnüňe.
Bolýa düşündim başlyk. Diňleýän baş. Ýene birem dokument delter. Onam alyp galla taksi pulun berip goýar. Düşündiňmi? Balýa baş.
Bolýa baş.
Salowmaleýkim. Kerim baýam sen?
Waleýkim essalam. Hawa men Kerim amja. Ýene bir gezek salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Ine şu jaýam Jakob Design-yň salan jaýy. Arabski stilde. Seret, jaýam bir hili, edil men ýaly göterýär gireninden, hä, göwnüňi. Gowy eken, gowy eken, owo.
Gaty gowudyr.
Seret indi geçeli aňyrlarynam görkezeýin men saňa. Aha. Howlyny görýäňmi? Nähili giň, gaty giň. Eger-de şu howly däl-de balak golan bolsa bar-a, muny öz rekordyny täzeden döwmek üçin Hajy muny geýerdi. Düşünýäňmi? Hajyň balak ýaly giň bol diýýärler, gaty giň. Görýän. Özem edil men ýaly göwnüňi göterýär bu. Seret, ine, muň içinde sauna ba, basseýka ba. Salowmaleýkim.
Waleýkim essalam.
Kerim Kanaý dost? Hawa, men, men, adajyk garaşaýda dost, barjak häzir. Dost, howlukýadym da welin, birja men. E, wagtym diýip şu taýda-da ösümlik duranok, şulam adam. Garaş diýdimmi, garaş-da, çypartjan. Ýör agamjan içi bilenem tanşdyraýyn men. Içine-de gireli. Eý, tüweleme hakykatdanam gowy eken. Hawa, seret agamjan, jaýyň içini bar entek doly taýynlamadyk. Ýagny klient janyň siziň islegiňize görä özüňiz isleýşiňize görä ene Jakob Dizaýna ýüz tutup bilýäňiz içini remont edip beribilýär. Özem seret jaý podwaly bar, birinji, ikinji etažy bar i mansardasy bar. Jemi dört etaž bolýar. Bir domy tutuş özüň satyn alan ýaly göz öňüňe gelýärmi? Dos bölýänem bolýyn. Wagtym çäklirakda. E, ýürege düşdüň-ä, e, sypatyňy meniň çagalykdaky çeken suratyma jan giren ýaly gylyp dur diýdimmi, dur-da, berjek şo taksi puluny. Ölümi gowy eken, bahasy naçe muň? Bahasymy?
Ýör, özem şuň ýok ýerini gidäýeli-le, degýändir bahasyna-da. Mesele ýok, gowy eken.
Ýör, ikinji etaja galaly.
Ýör, ýör. Seredin, Agamjan. Ine, bärem kinoteatr bolmaly. Stoý, ne bular ikinji etaž aşakdaky tere çeýip synla bermeli. Gorkýan gerek. Arkaýyn ol gaçmaýan, ol sen gaçdyň hem elimdäkini gaçyrmaýan. Ynamjan, öýüň içi bilen hem tanyşdyň, daşy bilen hem tanyşdyň. Umuman, kemçilik ýokdur, gündiz çyrely gözläp hem tapyp bolanok, jacket dizaýnyň eden işi sebäbi düşünýäňmi bi? Dost, bolmasa men ýöräýin-de. Eý, ýene bir gezek gelseň häzir şapbat berin, kelläň ýüz segsen gradus aýlanyp, her gezek döner iýeňde ketçup arkaňy damarýalak edýän, düşündiňmi? Ynamjan seret üns ber maňa. Biz etmeli zadymyz diňe notariusa gidäýmeli bolýar. Nämäň notariusa?
Maňa Ýakuba dokument ber diýip ugratdy. Sen klient dämi? Ýok, dokument tabşyrmana geldim men. Aý seň sypatyň gursun. Agamjan, adyňa dönen, emme adyňa dönen. Bäş çemçe ganym geç agamjan. Ýör jaý bilen tanyşdyraýyn men seni. Bare sypdyrsana, indi meň wagtym doldy. Agam, ýol kiraýmy beräýde gaýtjaklar men.
Men bara Sen diýip bilýäňmi ne gözel klientim sypdyrdym indem sen bar sypdyr şu toýda.
Çagaň ugruny kesgitlemek aňsat däl. Birnäçe soralmaly sorag barda. Ilki çagaň ugruny nädip kesgitlemeli? Näme käre höwes edýär, haýsy hünäre höwes edýär? Ikinjim, çagaň ugruny kesgitlemegimize päsgel berýän temalar näme? Üçünjim, çagaň ugruny kesgitlemekde näme etmeli däl? Indi başda kesgitlemekden başlaly-da, indi nädip kesgitläp bilýäs? Ilki çagaga mekdepde okadylýan ylymlary, sapaklary, şony özleşdirmäne kömek etmeli. Çaga olary özleşdirmese, olar hakynda hiç hili maglumat ýok bolsa, onuň näme ugrunyň bardygyny, näme ukybynyň bardygyny siz bilip bilmeýäňiz. Iki, öýde çagany synlamaly. Ýöne synlamakdan göz öňünde tutýan zadym şu däl. Sizem telewizor seredip otyrsyňyz, olam telewizor seredip otyr. Sizem telefon oýnap otyrsyňyz, olam telefon oýnap otyr. Oň ýaly synlamak däl. Bizem telewizora goýmaly, telefona goýmaly, olam aýrylmaly da, ikiňi daşarda, howlynyň içinde, öýüň içinde bileräk wagt geçirmeli. Siz bir zada güýmenmeli, ony kömekleşdirmeli, şonda syn etmeli siz. Çaga sorag soraýamy ýa otwertkany, atagzyny tutman oňarýamy, çekiji tutman oňarýamy, pil tutman oňarýamy? Toga höwes edýämi, samolýota seredýämi, maşynlara seredýämi, ine şo taýda siz synçy bolmaly. Nämä höwes edýänini şo taýda görjek bolmaly. Goňşyňyzda agyz ustasy bardyr, çagaňyz şo taýda edip, şo taýda has köp wagtyny geçirýändir. Bolup biler, goňşyňyzda elektrik, maşyn ustasy bardyr, çagaňyz şo taýda gidip köpräk wagtyny geçirýändir. Ýa-da goňşyňyz küştçüdir. Küşte has höwes edýändir. Siz şu zatlardan çagaňy hä, bu çaganyň matematiki ugry birazjyk agyr basýar, hä, bu çaganyň edebi ugry agyr basýar, bu çaganyň elektronika ugry agyr basýar diýip, siz ondan ugruna birazjyk karar bermeli. Ondan soň ýene näme edip bolýar? Şol çaga bilen has ýürekdeş, meşhur bolýan mugallym bar bolsa, şolardan maslahat soramaly. Olar has gowrak bilýärler, haýsy sapaklardan has ýykgyn bolýandygyny has gowrak bilýärler. Çagany käbir kurslara, okuw merkezlerine gatnatmaly. Elbetde, özi näme isleýändigine üns bermeli, näme okuw Syýanyny biraz soramaly, gyzyklanmaly, ýöne haýsy ugurda özüni has amatly, oňaýly, rahat duýýar, şony kesgitlejek bolmaly. Mysal üçin, çaga öýde çyg çekip otyrka, hemme zatdan unutyp, nahardan zatdan çekilip, soň bilen gyzyklanýan bolmagy mümkin. Ýa-da çaga jahankeşdelik bilen babatly biraz seredeninde, geografiýa degişli ony-muny seredeninde has gyzyklanýan bolmagy mümkin. Diýmek, geografiýa bilen gyzyklanýar bu çaga. Indi, çagaň ukyny az-owlak kesdiňiz, bildiňiz. Ondan soň sabyr. Wagt, harajat. Sabyr etmeli, wagt bermeli we şol ugurda harajat edip başlamaly. Näme ugruna höwes edýän bolsa şol ugurdan köpräk okatmaly. Çagaň özüniňem pikirine gulak salmaly, sorap durmaly. Indi meň kakam pahyra şeý diýýärdi-de, dördünji klasdan başlap, Oglum näme bolasyň gelýär diýýärdi. Ynanyň, dördünji klasdakam men şony aýdyp bilmedim, kakam gatyrganýardy. Oglum, dördünji, bäşinji klasa baraňda, Sen nähili ugur saýlajakdygyňa özüň karar bermeli, diýýärdi. Indi sizem çagaňyza şol kiçiräk ýaşlarda, ýaňy aňy ony-muny seljerip başlandan soň, näme käri saýlaýandygy, näme hünäri saýlaýandygy barada sorap durmaly. Indi näme etmeliler? Biraz muňa-da degeliň. Çagaň ugruny kesgitlemegiňizde nämeler päsgel berýär? Çagaň ugry. Şeýle kesgitlenenok. Mekdepde okatma ýa-da okatdan gyzyklanma, okuw merkezlerine gatnatma, beýdibä çagaň ugur kesgitlenenok. Bu bir zynjyrda, ilki okatmaly, soň okadyp ýörkäň onuň näme huýunyň bardygyny kesgitlejek bolmaly. Uzynly gün işde, soň baraňyzsoňam telewizordan telefonyň başynda bolsaňyz çaganyň ugruny kesgitläp bilmeýäňiz. Şuny biliňdä! Çagaň elinden telefon düşmedi. Siz o çagaň ugrunyň nämedigini kesgitläp bilmeýäňiz. Ol gaty kyn. Şu wagt uniwersitetde okap ýören ýaş oglanlarymyz barda, näme üçin şol ugra girendikleriniňem belki parhynda däl bolmagy mümkin. Nämäni düýpleýin etmeli däl. Çagany zor bilen bir ugra ugrukdyrmaly däl. Belki, zorluda eje-kaka tarapyndan bir ugra okuwa salyndy. Onda oň şeýle ýat ýagdaýlaram bolubilýär-de, şol ugry okap gitdim geldim şeklinde däl-de, okap gutarsa, şol ugurdanam bir ýere işe giren ýagdaýynda, şo taýda işleýän kollektiwanyň kömegi bilen şol ugry, şol käri halaýmagam ähtimal bolýan zatlaryňam biri durmuşda. Bular meň ýöne meň düşündirýän temamdan daşgary zatlar. Indi çalarak mysal bereýin-de. Çagaňyza soradyňyz, Oglum, näme bolasyň gelýär? Kaka, meň-ä başlyk boljak diýdi diýerler. Indi siziň soramaly soragyňyz bar-da, Hä, oglum, başlyk boljak bolsaň, gowy zat. Ýöne başlyk bolmak bilen näme edesiň gelýär? Kak, obamyzda edilmeli iş kän-dä. Hany, o taýyny düzeltjek, bu taýyny düzeltjek, şu taýyny düzeltjek diýýär. Dogry. Gowy zat-da ol. Çagaň kiçi ýaşlykdan ony düzeltjek, muny düzeltjek, suw getirjek, gaz çekjek ýaly gürrüň neresse? Ol. Bu zat adamlara, ynsanlara, ilata peýdaly zatlar-da. Ýa-da çaganyň öz harakterine üns berseňiz, çagaň buýrujy häsiýeti bar. Ýagny dolandyrmany gowy görýär. Boldy, ugruny karar berdiňizmi? Deswitnda çaga bir ýerde uprawlýaýuş bolup otursa has peýdaly ýalyrak gördüňiz däl çagany? Onda näme okatmaly? Management diýýäs-dä iňlis dilinde. Şol ugry okatmaly. Ol ugry okatjak bolsaň haýsy sapaklara üns bermeli? Diýmek matematika we käbir sapaklara üns bermeli. Diýmek şu çagada şol ugurdan ýetişdirbermeli. Öz şuňa meňzeş zatlar.